Ayayayaja, aye wacha. Jodala wato nade uru, to dhi nade? Ei, omera weche tinde biro madongo dongo dito dito dito. E gweng'wa ka gima koro miya golo story ni gi timbe maseneno nyaka ne nyuola e nyaka sani koro adong' adog arom kameno kaka sani aduong' in fact an two meters tall aseneno weche matek nyowuoyo to koro gima nyalo time weche matek kama a mondo mi koro wakony jothurwa wadwa manyo stoche nikech wakoche tindo dhuro Kenya ka nyaka world kamoro amora nitie wakore nikech jomoko dwa ni gichiemo mayot in fact wakoche gi ema chiemo maber moloyo kata mana professors daktaris kod lawyers mane somo ni kod PhDs to ni wakoche chiemo mamit moingogi karawi nyinga kachiluonga ni oti mang'ang'a otieno tok tok tok kew awuok mana yo Homa Bay kocha chande yo Nyanza kocha yo nam kucho koro jothurwa jogweng'wa joma winja nyikwa Ramogi-Ajwang' an ka kod weche ma tonko tonko tonko tonko mokwongo adwa koni ni koro gweng'wa kocha cha yore mag yuto pogore yore mag yuto pogore nitie joma chiewo gokinyi gidhi lupo e nam chiko tondegi mag riech, gibiro kod poto poto pocho tilapia, gibiro gi ngege, obedo chwado, koko, mumi kaachiel kod omena matindo tindo, gibiro godo kanyo. Koro nitiere jal moro kanyo endi en bende ochiewoga gokinyi, odhi e puothe opuro, omera sama opuro to opako dhok opako dhok maen ma odiegire odiegire irongo ngodi kondo nomako dhok ma seche go dhiang' ywayo ywayo jok makawogo nyaka ok ochwap to gikong'o bando kagla kagla mano famas koro ka wan gi jomoko ma bende sport ne ok giringe to gidwa ni gikonwa ni yo mar otieno ni ginyalo ringo kabisa Ginyalo ringo koko ni odwa max pia. Onyalo ringo speed malok kata mana rombo. Ok rombo, au manto ba wacho mabe. Malok kwach. Ni ka kwach ringo ka. Mago luongo ni jochuogi. Gin gi fago wago tieno mabok waninde. Kasto be nitiere jopeng, jopikipiki. Maga onge kodgi gi wach. Gimanyo pesa. Yo maber. Koro yo marach en kuo wakora conmen yani gido gin lwetgi dhedhe osekawo gimoro odhi godo gimok mare koro gweng'wa kocha nitiere ng'at moro ma nyithinde gin jokuo gi lwetgi bocho bocho bocho bocho bocho moro nokwalo nyaka satine e tol kama omoro koro chieng' moro moro nodhi okwalo odhi omaki otere jela Wan. Koro kigocho ne dala be onge gimoro. Uchuno wuon gi. Mm. Uchuno wuon gi uso ne gin kod dhok ariyo. Achiel ne dwasi. Machielo ne wuon omuga ne tek ne chuo dhok yawo. Ne chuo dhok yawo. Onge dhiang' mane mane dak mane nyalo romo kod omuga. Dong koro chuno ni nikech nyathina nie jela. Nyaka koro pesa bende onge. An mana gi sianda na nono. Nyaka us dhiang' atim nade? Adhi anego nyathi e jela.

Upenje ni to in gang'o? Koni ni an gi 50,000 Kenya shillings. Upenje ni ya, ni kind in kod wuodi ni ere ng'a migole jela? Ache ah, ah, ah, an migola wachul prabich ni adhi kuma dhiye. Ochulo 50,000 owuok wuode jela. Jodalawa wang'iuru. wawe uru gik mag njaga jaga gi koro ne ng'ani nouso dere man bende opuro godo ma nyalo miye yore mag yuto to nikech nyathini ni jakuo nyathini to obedo abeda mos awikane kata dere nopuonje ouso gi otere go skul to onge koro tiyo tich moro okonyo janyuolne koro ne nyathino gi okuo gima okwalo betis nodhi okwalo wich diel ma bende orenge mane idhi budne oche ema nodhi okwalo koro ne sani en e jela Nyaka sani pod en e jela. Wuon gi timo ang'o? Wuon gi odok dala. Gima wuon gi timo maber gi wuon. Koro gima atemo konou, wabed gi joma beyo e society ka. Kik wabed joma kwalo kaso bende ng'e lane miwuothe. Atieko introduction mara. Koro gima chielo madwa chaka timo kendo, gima chielo madwa chaka timo kendo, ya ya gima cha- adwa chaka timo kendo,